сӑмах пымаҫҫӗ тесе. Унтан эпир синтаксисра сӑмахсене ҫыхӑнтаракан аффикссем ҫыхӑну мелӗсем шутлешӗҫ тесе вӗрентеттӗмӗрччӗ. Шел те, эпир вӗрентеттӗмӗр, вӗрентеттӗмӗр, анчах шкул учебникӗнче нимте улшӑну пулмарӗ вӑл. Ҫитменни гарантата пин университетра чӑваш вӗренме учассӑн вӗсем кивеллех вӗренсе пычӗҫ. Эпир ҫӗнӗден вӗренсе учительсем икӗ ку енчен икӗ шухӑшлӑ пулчӗҫ. Учебниксене те ҫӗнӗ кӗртмешкӗн ҫав вӑхӑтра йӑлӑнса ҫитрӗ. Вот тӑхӑрмӗш ҫулсен пуҫламӑш тӑхӑрмӗш ҫулсенче вӗҫӗнче тата иккӗмӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче учебниксене ҫӗнетме ҫӗнӗ авторсем, тумашни ҫӗнӗ авторсем илчӗҫ те ҫав тепӗр вусра каланӑ шухӑшсене вот Беньямин Иван Дмитриевна, Его, Мен, Егорова Вера Алексеевна улттӑмӗшпе ҫиччӗмӗш классен учебникинче, унтан пиллӗкмӗш класс учебникинче ҫав ҫӗнӗ стандарта шута илме пуҫларӑмӑр. Вот малтанхи вӑхӑтра чӑнах та унта мен шикленмелли пурччӗ. Мен шкул учебникӗн авторӗсен шикленмелли пурччӗ. Май килнӗ таран ҫав вот Иван Андреевич паян каларӗ вӗт-ха, уйӑрман йывӑр самантсем пур, темле уйӑрмалла. Вот чи уҫӑ противотсексене кӑна кӗртмелле тесе калаҫрӑмӑр. Ну, унта хирӗҫлӗхсем те карӑш пӗрремӗш кӑларӑмра тӗслӗхсем морфологи учебникинче. Каран вот иккӗмӗш кӑларӑмра вӑл аффикссене пурне те каласа тухнӑ. Пур аффикссене каласа тухнӑ. Халь вот мен пиликмеш класс учебникин иккӗмӗш кӑларӑмӗнче тӗслӗхрен вот Иван Андреевич паян каланӑ пӗрлек падеша офици вӑл сӑмах тума пултарать текен шухӑша унта вот шкул тӗмӗнче пӗрремӗш хут каланӑ. Халь хальлӗхе вот ҫав материала ҫак офицсен ҫинчен калакан шухӑша учениче кӗртес шухӑшӑм уҫӑмланчӗ темӗнле. Халӗ ун ҫине калатпӑр ӗнтӗ. Толик мӗнле йӗркепе ӑнлантармалла? Ҫавна татса паратпӑр. Хӑш, тен, ӑна сӑмах пулӑвӗпе форма пулӑвӗ ҫинчен сӑмах тытӑмӗ ҫине каланӑ чухне пилӗкмӗш класра пӗтӗмӗшле каласам пурин ҫинчен те каласа хӑвармалла та каран улттӑмӗш класра аса, аса илес, илтермелле пулин ҫам пек те шуш курман. Е кашни пупле пайӗнче ҫав аффикссене ҫав мен падежсем тӗлпуҫне тӗслӗхрен япала ячӗ ҫав ҫав аффикссене йышӑнма пултарать тесе каламалла пулӗ тесе тӗрлӗрен шухӑш ман. Ну, вӑл малалла ун пирки пирӗн каласа тӑлас пулать. Ытларах чухне ку ыйтӑва авторсем Мӗнле ӑнланиччен килет вӑл? Вот Иван Андреевич, вот чӗлхе туйӑмне ҫине таянмалла тесе калани тӗрсех пулӗ. Пуҫламӑш класс учебникӗсем вӗсем пуҫламӑш класс учебникӗн авторӗсем аслӑ пилӗкмӗш тата ултӑмӗш ҫиччӗмӗш класра мӗнле вӗрентнине шута илеҫҫӗ, тӗпрен илсен шута илмелле-ха ӗнтӗ вӑл. Но халь, хальлӗхе программӑра ҫавна шута илмелле тесе калани пуҫтарулккасен программинче ҫук. Унта ӗлӗкхилле тӗслӗхрен лашаллӑ текеннине паллӑ ячӗ тесе каланӑ Эврна ҫитменмеш ҫулсенче паллӑ ячӗ тесе вӗрентетпӗр университетра. А шкул программинче пуҫламӑш классенче вӑл кивелех-ха. Вот, а, вот виҫҫӗмӗш класра ҫын вӗрентеҫҫӗ. Тӑваттӑмӗш класра та пур ҫак тема. мен сӑмах тытӑмӗ тата сӑмах пулӑмӗ дегенни унта унта эпир эпӗ тӑваттӑмӗш класс учебникӗ автор пулнӑ май чейленме шутларӑм леш иван андреевич каланӑ вирли йышши хӗрлӗ йышши сӑмахсене ҫеҫ кӗртрӗм палла ячӗ тесе палла ячӗ пулнӑ тенӗ унта унта ахрӑш нет владякс асӑннӑ программӑра а эпӗ мен хӑйсем тапла шунӑ мар тесе ҫавӑн йышши тӗслӗхсене тата ӑшӑ сивӗ йышши сӑмахсене уҫӑмлисене ҫеҫ классӑн касса мелетлесе йышӑннӑ. Вот халь хирургчӗ тӗрӗссинче ҫавӑн пек. Ну, малашне ну, учебник авторӗсем кун пирки шухӑшламалла пуль. Тенченах та аффикссем икӗ функциллӗ ҫӳреме пултараҫҫӗ текен шухӑшне малтанах каласа хумалла. Вот Вот паянхи калаҫу хыҫҫӑн ҫак ыйтусем уҫӑмланаҫҫӗ пуль тесе шутлатӑп. Вот ҫак шухӑш эп сире пурне те каласа памасть. Ҫавӑнпа вӑл ҫырнӑ ҫине пӑхмастӑп. Ҫырнине вулама йывӑрна, та вуланӑ хыҫҫӑн вуланни эпе интереслӗ мар. Эпӗ халӑх шкулӗн редакторӗпе калаҫса татӑлтӑм. Паянхи конференцин материалне виҫӗ страницӑллӑ туса пӗр номерли иккӗ каяйди е пӗр номерте темиҫе материал каяйди. Ну, йышӑнаҫҫӗ. Пирӗн ултӑ доклад, ултӑ докладне те мен халӑх кунти килсе кӑлараҫҫӗ. Эп ҫавӑнпа хӑйнемле каласа тӑтӑмӑр. Манӑн материалу пичетленет, халӑхсене вуласассӑн манӑн эп мӗн калас тенине курма, вулама пултаратӑп. Вот самбат хан сӑмаха пӗтерем халь ҫак вот доклад темипе ҫыхӑннӑ шухӑшсене